Joël.
Robin. Ween ass déi wichtegste Persoun an dengem Liewen? H. Ech ginn dir elo eng Äntwert, op mat där s de net gerechent häss, dat sinn ech selwer. Mee ech weess natierlech op wat s de eraus wëlls mat där Fro, a warscheinlech tatsächlech mäi Partner, géif ech elo mol esou soen. A bei dir? Jo, dat fannen ech eng ganz schwiereg Fro. Ech mengen, ech kopéiere lo einfach deng Äntwert, hehe, ech selwer. Nee, mee dovun ofgesinn, och wann ech dat eng ganz schéin Äntwert fannen, dovun ofgesinn fannen ech dat schwiereg, dat op eng Persoun ze begrenzen. An ech géif éischter soen, dass dat fir mech e Grupp vu Leit ass, déi als Grupp wahnsinneg wichteg sinn a wichteg Funktiounen erfëllen.

Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episod 157 schonn. An déi éischt Episod am Joer 2025. Gudde Rutsch nodréiglech. Schéint neit Joer, sou seet een. Mir hoffen dir hat schéi Chrëschtdeeg an de Kleeschen an d'Chrëschtkëndchen hunn iech ganz vill Sextoys bruecht an jo. Wéi gesot, Hallo a wëllkomm bei der éischte Episode am Joer 2025. Dir hutt et vläit schonn e bëssi erroden am Intro, de Joël an ech schwätzen haut iwwer, Joël, Trommelwirbel. Iwwer d'Fro, ob eis Bezéiungen eng Hierarchie hunn.
An och, firwat, an ass dat gutt oder schlecht oder neutral? Jo. Joël, Hunn deng Bezéiungen eng Hierarchie? Ech géif soe jo. Also vläicht muss een e bëssen sou dat opdröselen, wat dat heescht eng Hierarchie hunn. Also du hues elo scho vun enger, vun dengem Grupp geschwat am Intro, ech hu vu mengem Partner geschwat an der Intro an ech mengen, dat dat esou E Modell ass deen, dee vill Leit hunn. Si selwer sinn an der Mëtt an da ronderëm ass esou d'Famill, wien och ëmmer dann dozou gehéiert, zum Beispill ee Partner, eng Partnerin, Frëndinnen, Bekannter an da kënnt esou de Rescht vun der Gesellschaft. Vläicht ass fir vill Leit nach iergendwéi esou d'Natioun, wat och ëmmer dat dann ass, iergendwéi esou zwëschen deem, de Rescht vun der Gesellschaft an Bekannter. Ech weess net, do komme vläicht och nach esou Saachen dobäi wéi den Supporter vum selwechte Futtballclub oder ech weess net, mäi groussen Hackerveräin, mat deem ech iergendwéi déi selwecht Hackerethik deelen oder eng Partei oder eng Gewerkschaft oder esou. Also ech ka mir virstellen, datt esou, datt ee sech mat deene Leit dann och méi no fillt oder déi Leit engem méi wichteg sinn, och wann een net esou vill mat hinnen ze dinn huet wéi elo iergendeng e random Persoun, déi een déi éischt Kéier trëfft op der Strooss. Also dat ass mol esou wéi ech mengen ech déi déi meescht Hierarchien esou funktionéieren. Mee dat ass jo net onbedéngt dat, wourëms mer wëlle schwätzen. Mir wëlle jo éischter esou, okay, ech sinn an enger romantescher, sexueller, vläicht och just platonescher Bezéiung zu enger Persoun. mee an a vläicht och zu méi Persounen, an déi Bezéiungen ënnerteneen sinn iergendwéi hierarchiséiert. Jo, an ech fannen et och fir unzefänken och wichteg driwwer ze schwätzen, wat esou eng Hierarchie dann och mat sech zitt. Also wat sinn d'Implikatioune vun enger Hierarchie? Well wann eng Hierarchie just e Wuert wier, Do ass näischt, also do haangt näischt dru rum, dann kéinte mer elo d'Episode ophaalen an schloofen goen oder virfeieren goen. Ja, ech fannt wichtig driwer ze schwätzen wat d'Implikatioune vun enger Hierarchie sinn. Also zum Beispill fir vill Leit, ech erklären dat ëmmer esou, wann s de déi Leit an eng Rei stells, an du sees okay rank déi no no ween am wichtegsten ass an dann muss de wiele mat weems de déi meeschten Zäit verbréngs a mat weem der bëssi manner oder sou Saachen also einfach wéi wichteg eng Persoun ass a wéi prioriséiert se ass. Also wa lo zwou Persoune soen ech hu mäi Bee gebrach komm mer hëllefen, mee du kanns net enger Persoun hëllefe goe wéi weem weem gees de hëllefen? Wéi ass d'Prioriséierung vu verschiddene Persounen, wann et drop ukënnt, den Zäitinvest, den emotionalen Invest, och einfach de, jo, Choix-Invest am Fong sou ze soen? Joël, wat si fir dech nach aner Implikatioune vun Hierarchien, déi der afalen? Bah, déi zwee wichtegst hues du am Fong scho genannt, esou Zäit a Ressourcen. Dat ass, mengen ech, och dat, wourun sech dat, wisou et dat dann iwwerhaapt gëtt, mee dozou komme mer méi spéit vläicht nach, et Ech mengen, dat finanziell Ressourcen och esou eppes sinn, wou dann eng Hierarchie vläicht éischter zustane kënnt. Also wee kritt zum Beispill de méi deiere Kaddo, wann ech méi Leit beschenken? Dat ass elo e blöd Beispill, mee dat ass, mengen ech, eppes, wou et schonn. Also beim Finanziellen, do hu mer jo an der leschter Episod och vill driwwer geschwat, dat sech doduerch vill Muechtgefälle erginn an domadder kann een dann awer och vill Esou Hierarchien entweder entkräften oder bestätegen, je nodeem wéi et dann eben ass. An dat ass mengen ech definitiv e Punkt. An jo, soss halt einfach esou grouss Liewensentscheedungen, géif ech soen. Also mat verschiddene Leit kënnt dat vläicht a Fro, e Kand gemeinsam op d'Welt ze setzen a grouss ze zéien oder aner Responsabilitéiten z'iwwerhuelen oder gewëss Liewensëmstänn a Liewensprojete gemeinsam ze maachen a mat anere Leit vläicht net, well déi Persoune méi wichteg si fir mech. Mee et kann awer och sinn, datt dat ëmgedréint ass, also datt dat quasi de Grond ass, wisou déi Leit méi wichteg sinn. Jo, du hues elo zwou Saache gesot, déi ech interessant fonnt zesummen. Du hues vu sexualromantesche Partnerpersounen oder och platonesche Bezéiunge geschwat an du hues grad vu Wichtegkeet geschwat. An ech fannen et am Fong an där Hinsicht interessant, fir dech ze froe Joël, Wat si fir dech Faktoren, déi beaflossen, wou eng Persoun an denger perséinlecher Prioriséierungslëscht landen? Also ech gif da rëm äh, zréck bei den ähm, ënnen Modell vun vu grad virdrun. Ähm, also äh, ech mengen dat verschil dat vill Sächer wahrscheinlich einfach gesellschaftlech geléiert sinn. Mir hat jo schon an der Episode 121 de One gëtt et déi éiweg léift ähm, bëssen so doriwwer geschwat, dat et dann ëmmer so Déi Erzielung gëtt vun. Ok, et gëtt esou déi eng Persoun, déi s de wäers kenneléieren, a dat ass the one, a mat där wäers de éiweg zesumme bleiwen, an dat ass dann och déi wichtegst Persoun an dengem Liewen. An da kënnt esou d'Famill, an da kommen esou Frëndinnen, Bekannter an de Rescht vun der Gesellschaft, de Futtballclub iergendwou nach dozwëschent net ze vergiessen. Also bäi mir selwer. Ech fannen dat bëssegen, bësse schwiereg. Also et ginn vill Leit a mengem Liewen, wou ech am léifste giff soen, dir sidd mer alleguerten d'selwecht wichteg. Éischtens well Hierarchien tëschent Mënschen elo net esou dat, dat Coolt ass an een selwer och ëmmer mierkt, ok, et ass am Fong net esou net esou flott wann Leit een een net prioriséieren oder wann ee mierkt ok dat ass net esou wichteg an dat Gefill wëll ech am Fong net onbedéngt ville Leit vermëttelen déi ech gär hunn an déi ech gär ronderëm mech hunn, mee et gëtt awer einfach esou Décisiounen déi ech geholl hunn déi maachen dat déi eng Persoun fir mech Prioritéit huet an déi aner Ähm, da vläicht net. Mee ech giff trotzdem soen, dat et jo eng Decisioun ass, déi ech geholl hunn a lo net onbedéngt eppes, wat sou organesch gewuess ass. Woubäi dat vläicht och zum Deel, also sou d'Famill huet dann awer eng gewëss Wichtegkeet fir mech, lo net onbedéngt sou déi allerhéchste Stuf, mee Jo, dat ass einfach esou, zwësche ganz grousse Gänseféisercher. Ech weess natierlech, dat dat och einfach esou eng Saach ass, déi ech gesellschaftlech geléiert hunn. Just net, hues du d'Gefill, dass de dech vun deem, wat d'Gesellschaft eis esou, op optroéiert huet oder wat mer esou geléiert hunn an där Zäit wou mer opgewuess sinn, dass de dech vun deem komplett befreit hues a keng Hierarchië méi hues. Nee, natierlech net, well also unfortunately liewen ech jo och net an engem Vacuum, mee Ech liewen nach ëmmer an dëser Gesellschaft a gi och nach ëmmer mat all deenen Erwaardunge bombardéiert, wéi och zum Beispill eppes, wat ech och selwer mega mierken, ass esou e bëssi déi amatonormativ Fal. Also Amatonormativitéit ass déi gesellschaftlech Erwaardung a Suppositioun, fir déi, déi dat Wuert net kannt hunn, op Däitsch Annahme, datt et Mënschen an enger romantescher, sexueller, exklusiver Bezéiung am beschte geet an dass och jiddwereen dat wëll. Et ass am Fong de Géigendeel vun Aromantik ass Amatoromantik, dat heescht Wëllsromantik, dat heescht och déi Erwaardung vun, jo, jiddwereent huet romantesch Gefiller a wëll romantesch Bezéiungen an am beschte sinn déi exklusiv an och sexuell, well wat soll Romantik ouni Sexualitéit? Ech fannen dat och wichteg fir. ze betounen, wéi enk dass dat mateneen verflecht ass. Mee jo, ech mierken och selwer, dass ech oft nach an déi amatonormativ Fal falen vun, oh, dat hei ass elo eng Partnerin oder eng Partnerpersoun, also muss dat elo. iergendwéi méi wichteg sinn an dann och an déi Fal fale vun, bon, mëttlerweil passen ech e bëssi méi drop op, well ech mer de Kapp dermat gestouss hunn, mee och an déi Fal gefall hu vun, oh, wa mir Partner, inne ginn, dann heescht dat dat, dat, dat an dat. Dat heescht, dass sou e Label méi preskriptiv gëtt, dat heescht, dass et eppes virschreift, amplaz vun deskriptiv, dat heescht, dass et eppes beschreift. Mee also och wann ech mengen ech vill Zäit a mengem Liewen drop investéiert hunn fir déi Saachen ze dekonstruéieren, ech mengen dass dat ëmmer esou eng Wechselwierkung ass vun ech dekonstruéiere Saachen an pushen an déi eng Richtung an gesellschaftlech Norme pushe kinder zréck, dat heescht an déi aner Richtung, well wéi gesot leider liewen ech nach ëmmer an dëser Gesellschaft an net an engem Vacuum an sinn och wéi gesot deem ganzen. Ausgesat, well am Matter Normativitéit, wéi gesot, Normativitéit, dat heescht, dat gëtt och iwwerall reproduzéiert, all Filmer, déi ee gesäit, Serien, Reklammen, Bicher et cetera et cetera si zu engem ganz, ganz, ganz groussen Deel lafen déi an déi Schinn. An dat ass och dat, wat zum Beispill politesch bevirdeelegt gëtt, zum Beispill duerch Institutiounen wéi de Mariage, wou ganz kloer dat ass, vun zwee Mënsche ginn am Fong legal gesinn zu enger Eenheet a sinn immens matenee verflecht. An dat ass och nëmmen zwee Mënsche virbehal, déi, wéi gesot, idealerweis an enger romantesch-sexueller Bezéiung sinn a vun deene Privileegie genéisse kënnen, An ech fannen et och ganz bedeitend, dass et eng romantesch sexuell Bezéiung muss sinn, well zum Beispill wa Staatsbiergerschafte wëllen ugefrot ginn duerch Mariage, da muss wierklech bewise ginn, dass dat eng romantesch, zumindest mol eng romantesch Bezéiung ass. Also et muss een hinne lo kee Sextape schécken, mee et muss een awer esou Koppelfotoe sou cutesy, touchy genuch, romantesch genuch etc. Als Preuve areeche vun, hey mir sinn actually zesummen zesummen. Dat heescht, dat ass och ganz staark un déi Romantik a Sexualitéit liéiert. Dann kann een elo net einfach säi Bestie bestueden a soen, jo, ech hunn eis haut bestuet, sinn awer ënner Guillemeten nëmme Besties, well da geet dat net. Also da kann een zwar bestuet sinn, awer da kritt een d'Staatsbiergerschaft zum Beispill net. An jo, dat heescht, ech sinn och leider, dat war elo eng laang Tangente, ech sinn och leider net vun deene Saache befreit an ech fannen och, dass Hierarchien u sech, net schlecht sinn. Also natierlech ass eng Persoun, déi säit Éiwegkeeten a mengem Liewen ass, méi wichteg wéi de Rando, deen ech virun dräi Deeg am Club kennegeléiert hunn. Dat ass jo normal. Ech ka jo net all Mënsch a mengem Liewen, well ech hunn, ech kenne vill Leit, mee ech kann déi net alleguerten op déi selwecht Prioritéitelëscht setzen. Bah, du géifs wahrscheinlech dann einfach net immens vill Energie an keen kind de steechen meen just so ja. hallo wie geht et da all der schreiwen an wohl als antwort just en en daumen heuch emoji egal well als antwort kind wellst du net die zeit hast fir dich um all die leute die du kennst ze këmmeren also das jo einfach leider eng realität vun denen allermeeschte mënschen dat hier habt beschäftung net aus sich mat an den leute die se kennen äh, ze beschäftigen Nee, well leider musse mer alleguerten nach ëmmer Lohn arbeiten an, oder op d'Uni oder an d'Schoul oder eis ëm Stot këmmeren an etc etc. An wéi gesot, leider kann ech mech och net an 10 deelen. Ech mengen dat wier e bësse méi einfach wann ech sou méi Robins zur Verfügung hätt. Mee jo, dat heescht natierlech hunn ech Hierarchien an ech mengen wat ech awer wichteg fannen ass dass. Hierarchië bewosst gesat ginn an net deene gesellschaftlechen Erwaardungen automatesch folgen. Dat heescht net, dass net, dass net munch vu menge Partner, inne mega wichteg sinn, einfach well dat esou ass, mee si wieren awer genau esou wichteg, wann ech keng romantesch sexuell Bezéiung mat hinnen hätt, warscheinlech, mee wa se einfach, ënner Guillemeten, nëmmen, ganz virsiichteg ausgedréckt, Frënn wieren. Well op der anerer Säit hunn ech och eng Partnerpersoun, déi an deene leschte Joren definitiv manner wichteg ginn ass, well mer einfach vill manner an eisem Liewe méi mateneen deelen, well ech wäit fortgeplënnert sinn. An ech fand hatt mega wichteg fir mech an och als eng Persoun, déi sech als Bezéiungs-Anarchist identifizéiert, fir net. Leit op Basis vu Labels ze hierarchiséieren. Dat heescht, dass net automatesch meng Partner, innen meng wichtegst, also bon, ideal an den Norme folgend, ideal mäi Partner, meng Partner, in déi wichtegst Persoun a mengem Liewen ass an da kënnt dann d'Famill also déi biologesch Famill an dann kommen iergendwou nach e puer Frënn déi ee sou als Fräizäitbespaassung huet an dann wéi s du sos nach vläit de Fussballclub an dann de ganze Rescht vun der Mënschheet mee datt dat halt wierklech jo datt net just well mir Sex mateneen hunn oder net oder romantesch Gefiller hu fir eneen oder net datt dat net eis Bezéiungen definéiert an datt dat och net d'Wichtegkeet vun eneen an eisem Liewen definéiert. An domat fueren ech am Fong ganz gutt. Well natierlech, natierlech hierarchiséieren ech, mee dat heescht awer net, dass ech ëmmer meng Partner, innen iwwer jiddwereen anescht wielen oder wa meng Famill seet, sprang a meng Frënn soen, ech brauch Hëllef, da sprangen ech, well et ass meng Famill. An ech fannen dat och mega schéin. Also dëst Joer zum Beispill hunn ech Chrëschtdag Ech war een Dag zu Lëtzebuerg mat menger Famill an de Rescht vun de Feierdeeg verbréngen ech grad an Holland mat menge Frënn. Och net mol mat menge Partnerpersounen onbedéngt, mee mat menge Frënn. An ech wunne grad bei enger Frëndin a sengem Haus, well seng Matbewunnerinnen alleguerte fort sinn an hatt ass eleng. Dat heescht, mir hunn eis ganz bewosst dozou decidéiert, als Mënschen, déi wierklech reng platonesch matenee sinn an eng gutt, gutt, gutt Frëndschaft mateneen hunn, fir Chrëschtdag mateneen ze feieren. An dat huet sech zimlech, also ech muss scho soen, dat huet sech zimlech revolutionär ugefillt an engem Sënn, grad well ech de ganz, mäi ganzt Liewe laang ëmmer nëmme Chrëschtdag mat der Famill verbruecht hunn an dann eng Partnerpersoun matgeholl hunn, well dat ass wéi et sech gehéiert etc etc etc. An dat huet sech dëst Joer mega cool ugefillt an éierlech gesot deen een Dag zu Lëtzebuerg war wierklech weird well ech einfach,

Ech hu scho Partner, inneschaften, aus ville Grënn, doriwwer kënne mer eng aner Kéier schwätzen, mee ech fannen et wichteg, dass meng Net-Monogamie net a Monogamie times two, times three, times four fält, wat ech bei munche Leit gesinn hunn oft. Dat heescht, dass se am Fong, dass se dann zwar vläicht zwou oder dräi Partner-Persounen hunn, dass dat dann awer déi wichtegste Leit an hirem Liewe sinn, An da kënnt d'Famill an da kommen d'Frënn an et gëtt ëmmer d'Partnerpersoun iwwer alles anescht oder d'Partnerpersounen iwwer alles anescht prioriséiert. A Frëndinnenschafte gi vill méi als sou auswiesselbar gesinn an déi Partnerschafte sinn dann och par définition romantesch a sexuell. A vläit gëtt et an de Partner, inne schafften nach souguer eng Hierarchie vu sou Primary, Secondary, etc. An mir perséinlech ass et halt wichteg, dass ech dat net reproduzéieren an dass, ja, wéi gesot, meng Labels och deskriptiv sinn an net preskriptiv an doduerch och net, ja, automatesch just well mir Partner, inne sinn, mir och automatesch romantesch Gefiller fir hineen hunn oder automatesch matenee schlofe mussen an dann och automatesch déi allerwichtegste Persoun an eisem Liewe sinn, fir déi dann ëmmer alles anescht gedroppt gëtt an déi dann och en Ticket hu fir automatesch all Feierdeeg, déi et iergendwou iergendwou gëtt, wou een sozial erwaart Partnerpersoune matbréngt. Du hues elo schonn esou Konzepter erwähnt wéi Primary Partner oder Secondary Partner, wou et jo meeschtens drëm geet, okay, ech hunn eng esou Kärbezéiung, déi déi wichtegst ass, an dann hunn ech vläicht nach aner Partner, innen, déi iergendwéi net esou wichteg sinn an déi vläicht bei esou méi groussen Decisiounen och net gefrot ginn. Dat hänkt dann ëmmer e bësse vum genaue Konzept of. Et ginn och dann iergendwéi esou An esou Bicher iwwer Polyamory ginn et dann esou, dat sinn deng Rechter als Secondary Partner oder dat sollten deng Rechter als Secondary Partner sinn, fir dat dat gutt funktionéiert. Fannen ech och scho ganz spannend, dat een dann sech muss iergendwéi Rechter erkämpfen. Mee iergendwéi verstinn ech et och, grad wa Leit aus monogame Bezéiunge kommen, déi quasi, also déi monogam Bezéiung quasi opgemeet gëtt, An dann huet ee jo trotzdem na ganz vill sou Residuen vun, vun där monogamer Bezéiung, déi een da vläicht muss mol ofbauen, oder Denkmusteren, déi een da vläicht muss ofbauen. Oder eben, wéi mer schonn gesot haten, ganz vill gedeelte Responsabilitéiten iwwer Planzen, Déieren a Kanner, beziehungsweis gedeelte Liewensëmstänn, Liewensprojeten, wéi zum, zum Beispill zesumme wunnen, zesumme schaffen oder zesumme Konscht maachen. déi einfach merken, datt déi Persoun méi wichteg fir een ass, wat och ëmmer een dann als wichteg bezeechent oder wéi een déi Hierarchie dann opstellt. Du soos elo, dat ass ganz normal, datt eng Persoun, déi ech scho méi laang kennen, datt déi méi wichteg ass. Dat ass warscheinlech an deene meeschte Fäll esou. An och wann ech scho méi laang mat enger Persoun zesumme sinn, da wäert mer dat an deene meeschte Fäll einfach méi wichteg sinn, wéi. wéi vläicht eng ganz nei Bezéiung, wou nach guer net esou gefestegt ass a wou ech nach net déi Persoun richteg aschätze kann. Dat si meng ech Saachen, déi relativ op der Hand leien, giff ech elo mol soen. Woubäi ech ëmmer dach probéieren, déi Saachen, déi esou soi-disant op der Hand leien oder déi ganz normal schéngen, ëmmer e bëssen z'ënnersichen an ënner d'Lupp ze huelen an e bësse mat engem mat engem Bengel ze stoussen an ze kucken, ob se net awer iergendwéi wibbelen an een, wann ee se ëmdréint, awer nach eppes fënnt. Well ech ka mer scho virstellen, datt et dat, datt et och Leit gi bei deenen all déi Saachen anescht sinn a wou déi Saachen halt net esou normal an organesch schéngen. Du hues elo zum Beispill schonn ugedeit, eng Persoun, déi méi, mat där s de méi laang zesummen bass, déi grad net méi esou wichteg ass, ech huelen elo wichteg ëmmer tëscht de Gänseféisercher, déi musst de réischt dran denken. Also ech huelen, just als Note, ech huele Wichtigkeet als Prioritéit am Sënn vu Ressourceninvestissement. Hm, hm.
Dat ass am Fong och dat, wou ech elo eraus wollt. Also wann ech soen, ech hunn e Primary Partner oder ech hunn en Nesting Partner, dann ass dat déi Persoun, déi am meeschte Ressourcë kritt, deelweis och aus Grënn, déi absolut novollzéibar sinn an déi einfach ähm, sech aus dem, wéi een zesumme säi Projet opgebaut huet, erginn. Also wann ech zesumme mat enger Persoun ähm, an enger Wunneng wunnen, da muss ech gewësse Saache maache fir dat dee Projet, eng gemeinsam Wunneng hunn, äh, funktionéiert, déi ech vläicht mat enger Persoun, mat där ech och zesumme sinn, mat där ech net zesumme wunnen, net muss maachen. Also déi wäert hir Toilette wahrscheinlech eleng botzen, bei där anerer maache mer eppes aus, wien d'Toilette wéi oft botzt. An deementsprechend muss ech einfach logescherweis méi Energie doranner stiechen. Anerersäits gëtt et vläicht och erëm Leit, déi genau de Contraire vun deem praktizéieren, wat ech elo grad gesot hunn, aus wat fir Grënn och ëmmer. Also et kënn, kann ee fir alles ëmmer Beispiller fannen oder net fannen. An ech mengen, du hues scho e bëssen esou den, den Zauberwuert fir aus deene ganzen Hierarchiséierungen a wat ass wéi wichteg erauszekomme gesot. Dat ass dat mat de Labelen. Also dat hunn ech elo zimlech interessant fonnt, wann s de sees, okay, ech wëll meng Labelen net als eppes huelen, wat eng Gebrauchsanweisung ass oder wat seet, dat ass e Gesetz an dat muss esou sinn, well mir hal zesumme sinn. Mussen all déi Saachen esou wichteg sinn, mee ech kucken, wéi eng Bezéiung quasi opgebaut ass, wat mer zesumme vunenee wëllen a mir kommunizéieren da mateneen a mir männ eis eppes zu eegen an da kucke mer, wat fir ee Label dat am beschte beschreift, wéi eise gemeinsame Bezéiungsprojet ausgesäit. Ja an ech fan dat och mega schéin wann ee wéi gesot net doru sou rugeet vun hey wat ass Partnerinnenschaft fir dech, wat ass et fir mech an da kucke mer ob dat iwwernee passt ob mer an ob mer dat wëllen. Wat ech och scho gemaach hunn an wat méi oder manner gutt gaang ass mee an der Bezéiung déi ech elo virun e puer Méint agaang sinn hu mer vun Ufank u gesot hey komm mir loossen dat mat de Labelen mol léiwer sinn an engem bestëmmte Punkt huet déi Persoun mech gefrot a war sou hey Ech hunn d'lescht Leit vun dir alt erëm eng Kéier gezielt an Leit hu mech gefrot, wat bass du fir mech? An dat eenzeg Wuert, wat mer agefall ass, ass my partner. An ech wollt dech froen, ob dat ok ass fir dech, well dat ass einfach, wéi s du dech fir mech ufills. An ech war esou, oh. An dat war esou e schéinen, natierleche Wee, fir eng Partnerinneschaft unzefänken an deem Sënn, an deem Sënn, dass et einfach net wichteg war deen Dag, op dee mer eis op dee Label gëeenegt hunn, mee dass eis Bezéiung sech einfach natierlech entwéckelt huet an iergendwann hu mer realiséiert, Huh, dat passt actually zu deem, wat mir zwee mat Partner verbannen, also komm mir benotzen dee Label. An ech fannen, dass dat och mat ganz villen anere Bezéiungslabelen déck schéi ka sinn an dass dat och vill Fluiditéit ka erabréngen. Also ech hunn och Mënschen, wou ech sou soen, sou am Fong si mer bëssi partner-like an deem Sënn, dass mer zum Beispill eng vu, eng ganz close befrënnte Persoun vu mer ass a gewësser Hinsicht eng Partner-Persoun vu mer, well mer matenee plangen zesummen ze plënneren etc etc a wichteg Rollen an eisem Liewe spillen an Term vu Support a sou. An déi Persoun ass eng vun deene leschte Persounen, mat där ech jee romantesch oder sexuell involvéiert wier. An ech fannen dat immens schéin, well et léisst och einfach vill méi Raum, fir am Fong vun deenen amatonormativen, preskriptiven Idealer vun wat soll eng Partnerinneschaft sinn, fortkënnt. An ech fand nach interessant, wat s de zur Wichtegkeet gesot hues. Natierlech ass et normal, dass eng befrënnte Persoun, mat där ee scho jorelaang gutt befrënnt ass, méi wichteg ass wéi déi Persoun, déi ee virun zwou Minutte kennegeléiert huet. An ech fannen awer och, dass et wichteg ass, dass et ab engem bestëmmte Punkt duergeet. Dat heescht, dass och wann s de déi eng befrënnte Persoun schonn 20 Joer laang kenns, dass, wann s de déi nei Persoun vläit, keng Ahnung, een, zwee, fënnef, zéng Joer kenns, dass dann, wann d'Potenzial dofir do ass, dass dann net automatesch déi Persoun, déi een am längste kennt, automatesch méi wichteg ass wéi déi nei Persoun. Dat heescht, dass Leit och souzesoen ophuele kënnen ab engem bestëmmten. also zu engem bestëmmte Grad, oder zumindest dass d'Dauer vun enger Connectioun net den determinabele Faktor a Wichtegkeet ass. Dat kënnen natierlech aner Saache sinn, wéi Bezéiungsstrukturen. An domat man ech elo eng ganz elegant Transitioun zu wat mer elo schonn e puermol ugeschwat hunn, wéi zum Beispill déi Saache vu Primaries, Secondaries. Ech. Fannen, dass zum Beispill bei Primaries Leit, déi zesumme wunnen, Leit, déi vläicht och Kanner mateneen hunn, déi Responsabilitéiten zesummen an och vis-à-vis hunn, déi u Liewenserhalung gebonne sinn. Also wann s du mat enger Persoun zesummewunns an du deels da mat hir de Loyer an dir hutt zesumme Kanner, dann ass dat eng liewenserhalend Bezéiung oder zumindest däi Liewen erhalend Bezéiung. An do fannen ech et komplett verständlech a souguer zu engem gewëssene Degré néideg, datt do eng gewëssen Hierarchie ass, fir jiddwereen ze beschützen. Ech hu ganz vill Verständnis, wann do gesot gëtt, hey, sorry, mäi Partner, mat deem ech zesummewunnen, a meng Kanner sinn déi Wichtegsten, fir déi wäert ech ëmmer sprangen. An dofir hunn ech ganz vill Verständnis. An wat ech awer do schued fannen, ass datt vill Leit déi Awareness fir Hierarchien net hunn. Also ech hunn dat ganz oft gesinn, datt an net monogamen, polyamoréisen Strukturen gesot gëtt, nee nee mir hu keng Hierarchien, mir sinn Hierarchie fräi, kanns alles hunn wat s de wëlls. Obwuel vläit zwou Persoune scho säit 5 Joer zesummewunnen a weider zesummewunne wëllen a sech bestuede wëllen, A fir dann zu enger Persoun ze soen, Nee, nee, mir hu keng Hierarchien, dat fannen ech misleading a wierklech oncool. Ech perséinlech hat eng Kéier eng Bezéiung als secondary an och just well mer vun Ufank u ganz kloer matgedeelt gouf, Hey, Dat hei ass meng primary Bezéiung an dat, dat, dat an dat ass reservéiert fir meng primary Bezéiung. An ech war esou, hey, dat ass cool fir mech, ech hunn net d'Erwaardung oder de Wëllen, fir jeemools mat dir en Haus ze kafen oder de White Picket Fence an Kanner ze hunn. Ech si ganz frou, wann s du dat mat denger primärer Persoun hues an déi Erwaardungen net op mech setz. Dat klappt fir mech. An anerersäits, wann ech awer de Wonsch gehat hätt, fir mat där Persoun dat an dat, also dat, dee ganze Buttek ze hunn, an déi Persoun hätt mer gesot, mir hu keng Hierarchien, du kanns dat alles mat mir hunn, wann a Wierklechkeet eng ganz kloer Hierarchie do ass, da fannen ech dat zimlech aarscheg, éierlech gesot. An ech gesinn awer oft, dass vill Leit completely unaware si vun hiren Hierarchien an net genuch Zäit dorop verwenden, wat dat am Fong, bedeit fir déi Leit, mat deene se dann sekundär Bezéiungen hunn. An ech fannen, datt do de Punkt ass, wou mer dann och kommen an déi ganz Diskussiounen, déi am Fong mega absurd klénge vun, Wat sinn deng Rechter als Secondary? Well, wéi gesot, dann Secondaries halt och als vill méi disposabel traitéiert ginn an als vill méi, jo, als vill manner wichteg. wat grad mat Leit, déi nach net laang an Net-Monogamie sinn, wa si dann als Secondary ufänken, dat kann immens painful an immens, jo, bal traumatiséierend sinn, wa se duerch esou eng Erfarung ginn, wou se als esou disposabel gewäert ginn, wann hinnen d'Welt versprach ginn ass a si kréien d'Grimmelen. Mhm.
Jo, also dat ass, mengen ech, dat, wat ech op jidde Fall erauszéien aus deem Gespréich hei, dat ass, datt et wichteg ass, kloer ze kommunizéieren an halt ëmmer erëm mateneen ze diskutéieren an ze schwätzen an ze checken, ok wat wëlle mer eigentlech vuneneen. Mir hunn dat elo e puermol schonn scho gesot. Eng vu menge Liblingsepisode vun dësem Podcast ass jo d'Episode Nummer 57 mam schéinen Titel Ech wëll eppes vun dir, mee wat? wou ech mam Kelly doriwwer geschwat hunn, net dat ech eppes vum Kelly wëll, mee dat et halt schwiereg ass erauszefannen, wat wëll ech vun enger Persoun an wat fir. Unzéiungen, Forme vun Unzéiungen ginn et am Fong, mee et geet och dorëms, ok, wéi kann een eng Bezéiung gestalten a wat fir verschidde Moduler ginn et quasi, déi mer elo och schonn ugeschwat hunn, also gemeinsam Responsabilitéiten, gemeinsam Liewensëmstänn. ech weess net, mir feieren dat an dat Fest gemeinsam, mir hu Sex, mir hu kee Sex, mir ginn all Méinden zesummen an de Kino. All déi Saachen, déi ee sech kann ënner Bezéiungen eraussichen, kann ee mixen a matchen. An wat mer elo agefall ass, wou s du gezielt hues, vu wéi Dir Iech Äre Label ginn huet, An dat Schéint dorunner fannen ech och déi, datt een eng ganz aner Temporalitéit doranner kritt. Also net esou am Sënn vun, ok mir kommen zesummen an iergendwann hu mer dat gemierkt an da si mer zesummen an da si mer Partner, innen an dat heescht dat an dat an dat an dat an dat bleift ëmmer esou. Dat ass jo och iergendwéi esou dat, wat agebaut ass an dat schéint neit Wuert vun der feministescher Philosophin Elizabeth Brake, wat mer haut geléiert hunn, Amatonormativitéit, oder ech hunn et haut geléiert, soe mer mol esou. Do ass jo och dat agebaut, ne, bis der Tod euch scheidet, also dat halt déi Saachen da fir ëmmer esou sinn. An deem eppes entgéint ze setzen, wou ee seet, ok, mir schwätze regelméisseg doriwwer, wéi et eis geet an där Bezéiung, mir schwätze regelméisseg doriwwer, wat fir Projete mer hunn, wéi mer déi wëlle gemeinsam gestalten, dat fannen ech am Fong eppes immens Schéines. An doriwwer schwätze muss och net heeschen, datt sech eppes verännert. Et kann och einfach heeschen, Du wëlls nach ëmmer keen Hond mat mir, du wëlls an denger Wunneng bleiwen, ok, dann an engem Joer schwätze mer erëm driwwer oder an zwee Joer oder wéini och ëmmer d'Geleegenheet kënnt. Also dat muss ee jo och net esou festleeën, datt een dat elo all Joer eng Kéier checklech duerchgeet, mee ëmmer erëm halt erëm déi Diskussioune féieren an dorunner schaffen. Jo, a wéi gesot, also dat fannen ech dee wichtegste Punkt vun, datt déi Diskussiounen, datt d'Kommunikatioun net just als esou e Krisen-Tool verwent gëtt, mee als esou eng andauernd Praxis vun, hey komm mir maache esou Check-ins mateneen a kucke wou mer stinn. An ech fannen, wat nach do wichteg ass, ass och esou deen Term vun Eskalatioun, an deem Sënn net esou, wa Leit op eemol ufänke mateneen ze blären an engem Konflikt, mee Eskalatioun Et gëtt dee schéine Begrëff vum Relationship Escalator. Dat heescht am Fong esou engem, also en Escalator ass jo am Fong esou eng Rolltrap oder et kann och e Lift sinn, deen dech méi séier no uewe bréngt esou. An de de Relationship Escalator ass am Fong déi Saach vun, okay, mir daten e bëssi an dann gi mer zu Partner, innen an dann iergendwann plënnere mer zesummen an dann bestuede mer eis an dann kréie mer d'Kanner an du kafe mer en Haus oder also. ne, dat heescht esou deen Dénge vun, du gëss am Fong méi intertwined, dat heescht agewéckelt, mat deem anere sengem Liewen, dat heescht och méi ofhängeg vuneneen. An normalerweis gëtt dann och d'Hierarchie zu anere Leit méi grouss, well wéi ech elo grad gesot hunn, schon Hierarchië sinn och oft dann néideg als Liewenserhalung oder als Sécherheet. Dat heescht normalerweis jee méi een escalated, desto méi héich ass och de Risk fir vill Hierarchien. An ech fannen, dass Escalation ass normalerweis zimmlech einfach an geet och heiansdo zimmlech séier an heiansdo souguer ënnerbewosst. Also ech hunn dat och scho materlieft, dass ech dann op eemol mat Leit eskaléiert hunn, dass mer eis op eemol vill méi gesinn hunn, dass dat am Fong net wierklech esou e ganz bewosste Choix war. An de-escalation, dat heescht, dass een op deem ganze relationship escalator rëm e Schrëtt zréck geet, dat ass normalerweis vill méi schwéier a vill méi, jo, schmerzhaft och oft. Dat heescht, wann een zum Beispill seet, okay, mir wunnen zwar elo zesummen als Partner, innen, mir wëllen awer elo, mir wëlle Partner, inne bleiwen, Awer net méi zesumme wunnen, dat ass normalerweis emotional méi schwiereg, wéi ze soen, och mir si Partner, inne, komm mir plënneren zesummen. Dat heescht, jo, fir mech perséinlech ass och mega wichteg, fir déi Eskalatiounen, wann ech se huelen, egal ob elo mat Partnerpersounen oder mat Frëndinnenschaften, well ech hunn et och definitiv eng Eskalatioun fonnt, dass ech et dës, dass ech dëst Joer mat där ganz enk befrënnter Persoun vu mer Chrëschtdag, geplangt hunn, also ëm hatt ronderëm a mat him rëm, fir déi Eskalatioune bewosst ze huelen a fir sech och z'iwwerleeën, ok, wat sinn d'Implikatiounen dovun a wéi wierkt sech dat op meng aner Bezéiungen aus? Well zum Beispill, wann ech maer géif mat enger Persoun zesummeplënneren, Dat giff och e grousse Ripple Effekt op meng aner Frëndinnenschaften hunn, virun allem mat enger Partnerpersoun, awer och nëmme mat enger befrëndener Persoun. Dat heescht fir dann, jo, sech wierklech Zäit ze huelen, fir och z'iwwerleeën, net nëmmen, ok, wat si meng Hierarchien am Fong, mee och, wann ech, bezéiungsverännernd Decisiounen huelen, wat sinn d'Effeten dovun op meng aner Bezéiungen an op d'Hierarchien do ronderëm a wéi ver, wéi kann dat déi Dynamike veränneren? Dat heescht, wat genau ass de Präis, deen ech fir déi Decisioun bezuelen a sinn ech domat ok? An si meng aner Persounen och domat ok oder giff dat si wierklech blesséieren an eis Bezéiung veränneren etc. Ok, also fir ofzeschléissen. Ech mengen dat wichteg ass, Hierarchien huet jiddwer eent an dat ass ok an dat ass normal an ech mengen mega wichteg ass, dass een sech dees bewosst ass a kloer kommunizéiert mat anere Leit iwwert seng Hierarchien an d'Implikatiounen dovun. Jo also hues op jiddwer Fall Recht, Kommunikatioun ass super wichteg, an sech d'Labelen raus sichen beziehungsweise nom Baukastesystem kucken wat een an enger Bezéiung wëll an dann dee passende Label dozou sichen beziehungsweise selwer maachen. Labeldrucker sinn net esou deier, et kann een selwer einfach e Label maachen an se op déi entspriechend Persoun pëschen. Ech wees net op dat esou déi nohalteg Method ass, mee bon. Sinn alles Méiglechkeeten, ass ass wahrscheinlech einfach gutt ze maachen. Lauschtert och déi Episoden, déi mer dozou elo e puer Mol erwähnt hunn. An dann bleift mer just nach Iech ze wënschen e gudden Start an dat neit Joer, wat jo nach net esou al ass. Huelt Iech net ze vill schlëmm, geféierlech, schwiereg Saache vir. Huelt Iech vläicht einfach vir mat Äre Bezéiungspersounen iwwer Är Hierarchien an Äre Bezéiungen ze schwätzen an Genuch ze drénken, dat ass wichteg. Dann bleift mir just nach iwwreg fir iech matzedeelen dass deen einfache Véirel vum Joerhonnert lo riwwer ass an dass de Rescht leider net sou cool gëtt, cool jo éischter net. An mir wäerten trotzdem bei iech sinn fir iech d'Liewen mat méi wéi Sex ze verséissen, hoffentlech nach bis 2050 an driwwer hinaus an. Jo, passt op iech op, kommunizéiert gutt an schéint neit Joer! Ciao!
Ciao!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot! Wat ass d'Verbindung tëschent Sex an Trauma? An de Rubricken zu Kapitel 4 hu mer héieren, wéi Stress eis Sexualitéit beaflosst. a wéi mer kënnen mat schwierege Gefiller a Bezéiungen ëmgoen. Elo gëtt et awer nach eng Form vu Stress a schwierege Gefiller, déi bëssen anescht si wéi déi aner, nämlech d'Trauma. En Trauma ass eng déif Wonn, déi eis emotional, physesch a kognitivt Wuelbefanne beaflosst. Leider ass et esou, dass déi meescht Leit an hirem Liewen traumatesch Erfarunge maachen. Zum Beispill ass mindestens eng vu fënnef Fraen vu sexualiséierter Gewalt, also vu sexuellem Trauma, betraff. Dofir kënne mer net iwwer gutt Sexualitéit schwätzen, ouni iwwer Trauma ze schwätzen. Bevir mer ufänken, eng kleng Content Note, Ech schwätzen an dëser Rubrik iwwer sexualiséiert Gewalt. Wanns du dovu betraff wars, dann ass et vläicht gutt dës Rubrik net alleng ze lauschteren an dono mat engem driwwer ze schwätzen. Wanns du grad derbäi bass däin Trauma opzeschaffen, dann ass et vläicht besser dës Rubrik zu engem spéidere Moment ze lauschteren. Trauma ass e Resultat dovunner, wann een d'Kontroll iwwert den eegene Kierper geholl kritt. An enger traumatescher Situatioun, wéi zum Beispill engem sexuellen Iwwergrëff, enger Vergewaltegung oder wann een iwwer länger Zäit an enger abusiver Bezéiung wor, gi betraffe Persounen an den Iwwerliewensmodus. An dësem Iwwerliewensmodus gëtt et dräi Optioune fir ze reagéieren, Fight, Flight oder Freeze. Dat kann een sech als Metapher esou virstellen, Wann een an der Wëldnis engem hongrege Léif begéint, deen een wëll attackéieren a friessen, da kann een entweder mam Léif kämpfen, virun him fortlafen oder sech dout stellen. Well et oft relativ onsécher ass ze fighten oder fortzelafen, geet een an den Freeze Modus an et hofft een dass een duerch déi Schockstarre iwwerlieft. Wann een elo eng traumatesch Erfarung huet déi mat Sexualitéit verbonnen ass, da kann et sinn datt een dono a sexy Situatiounen rëm zum Beispill an den Freeze Modus geet. Dat nennt een och nach en Trigger. Hei gëtt Sex quasi zum Léiw. An dat och a sexuelle Situatiounen, déi am Fong sécher sinn a wou keng Gefor besteet. Dat nennt een och nach posttraumatesche Stress. Eise Kierper dréckt souzesoen op d'Brems, well d'Informatiounen, déi als sexuell relevant wouergeholl ginn, vum Gehir als Gefor agestuuft ginn. Fir datt eise Kierper, inklusive vum Gehier, ka verstoen, datt mer sécher sinn, muss een déi traumatesch Erfarung opschaffen an erëm neit Vertrauen an sech, säi Kierper, Bezéiungen an an d'Liewe fannen. Dat ass e längere Prozess, deen een am beschte mat professioneller Begleedung mécht. Wann s du oder een, deen s de kenns, no Hëllef sichs, dann kuck an d'Show Notes op der Websäit sexpodcast.lu ënner dëser Rubrik. Et ginn och eng Rei Bicher zu sexuellem Trauma, och déi fënns du an de Show Notes ënnert der Rubrik. An souguer wann s du däin Trauma schonn opgeschafft hues, kann et sinn, dass s de an denger Sexualitéit nach ëmmer e puer verbleiwend Effekter dovunner spiers. Wann dat de Fall ass, dann ass de Rescht vun dëser Rubrik fir dech. Et ginn dräi ënnerschiddlech Approchen, fir mat de Reschter vun Trauma ëmzegoen. Éischtens top down, also vun uewen no ënnen, zweetens bottom up, also vun ënnen no uewen, an drëttens sideways, also säitlech. Éischtens top down, dat heescht, datt ee vum Gehier zum Kierper schafft. Et analyséiert a versteet een, wat de Schema vun eise Gedanken, Gefiller a Verhalensweisen ass, wa mer mat eisen Traumaen a Kontakt kommen. An et probéiert een déi Musteren duerch neier ze ersetzen. Dat neit Muster oder Schema, no deem mir kënnen handelen, ass, d'Gefiller duerch eis duerchgoen ze loossen. Well Trauma mécht, datt eis Gefiller quasi hänke bleiwen. Mee Emotioune reese léiwer, wéi datt se sech nidderloossen. Dofir ass et wichteg ze léieren, wéi een se kann weiderreese loossen. Heizou kanns du och nach d'Rubrik Gefiller fillen lauschteren. Wanns du weess, datt eng Traumareaktioun an enger sexy Situatioun kéint opkommen, ass et gutt mat der Persoun, mat där s du Sex hues, virdrun driwwer ze schwätzen, datt dat ka passéieren. Well dee Moment vun der Traumareaktioun selwer ass dat oft schwiereg, virun allem wann een nach ni driwwer geschwat huet. Wann s du weess, wéi déi Reaktioun, also däi Muster ausgesäit, kanns de dat och derbäi soen. Eventuell kanns du och zielen, dass du probéiers, déi Gefiller zouzeloossen an einfach laanscht goen ze loossen. Esou kann een dann och zesummen erausfannen, wéi déi aner Persoun dech an deem Moment am beschte kann ënnerstëtzen, zum Beispill dech kuerz mat Rou ze loossen oder och dech an den Aarm ze huelen. Hei sinn Gedold mat sech a mat der anerer Persoun wichteg. souwéi genuch Vertrauen, fir eng gutt Kommunikatioun kënnen ze hunn. Zweetens, Bottom up. Amplaz déi eege Gedanken a Verhalensweisen ze analyséieren, kann een och kierperbaséiert Therapie man. Hei loosse mer eise Kierper d'Aarbecht maachen duerch den Stresszyklus duerchzegoen, amplaz datt mer, wéi gesot, an eise Gefiller an am Stress hänke bleiwen. Hei ass et gutt, eng professionell Persoun ze hunn, déi sech mat traumasensibler Kierperaarbecht an oder Therapie auskennt. Wat s du kanns maachen, zum Beispill an enger sexy Situatioun, déi e Freeze-Modus ausléist, fir aus där Situatioun erauszekommen, ass, och de Stresszyklus ze komplettéieren. Zum Beispill andeems du dech aus der Situatioun erausbeweegs an tatsächlech Beweegs. Dat ass nämlech dat, wat bei Fight an Flight geschitt. Duerch d'Beweegung vum Kämpfen oder Fortlafen kann den Adrenalin aus dem Kierper eraus. Dat heescht konkret, du kanns op der Plaz sprangen, dech ausrëselen, seufzen, kräischen, laachen an esou weider Fir dat nach besser ze verstoen, kanns du och d'Rubrik How to complete the stress cycle lauschteren. Drëttens, Sideways. Dann gëtt et nach eng indirekt Method fir mat Trauma ëmzegoen, nämlech duerch Mindfulness, also Uechtsamkeet. Ween déi aner Rubricke vu Come As You Are gelauschtert huet, erënnert sech elo vläicht u Kapitel 5, wou ech iwwer Self-Kindness, also Selbstfürsuerg a Selbstfrëndlechkeet geschwat hunn. Oder och u Kapitel 9, wou ech iwwer Non-Judging zielen, also datt ee probéiert, Saache wouer ze huelen, ouni driwwer ze urdeelen. Souwuel Self-Kindness wéi och Non-Judging si wichteg Deeler vun Uechtsamkeet. Mee wéi gesäit Mindfulness dann elo an der Praxis aus? Fir dass du dir dat besser virstelle kanns, hunn ech der an enger Rubrik eng kleng Übung opgeholl. Hei héiers de wéi een mat zwou Minutten all Dag Uechtsamkeet kann üben. Ech hunn d'Thema Trauma a Sexualitéit elo nëmme kuerz ugeschwat. Lies op jidde Fall an com-s-you-are eran oder an d'Bicher aus de Show Notes. Schwätz mat aneren driwwer a looss dech am beschte vu professionellen Therapeut, innen ënnerstëtzen, wann d'Thema Sex an Trauma fir dech relevant ass, egal wou s du an dengem Prozess dru bass.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

A Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.
Robin wëlls du eng Mikrob sinn? Well du schwätz déi ganz Zäit dovunner dass de wills am Vakuum iwwerliewen an du wëlls dech an 10 deelen. Also iergendwéi

Kanns de mech an eng Mikrob verwandelen? No brain, just vibes. Oh Joël, lo sinn ech traureg dass ech keng Mikrob ka sinn.